Numan Çilbicihan, Qurtqa qadın. Levha. Qarlarnıñ köpürdigi bir gece edi. Furtunalar zulmatlarğa ücüm ete, mağlüp ola. Beyazlarğa bürüngen qaranlıqlar içinden cınlarnıñ topay oynadığı eşitilir edi. Yüzümizni yaqqan suvuq ve qorqunç geceniñ tenha bir vaqtında hızmetçi qız, Aydı, dey Melim ana. Qorqma, qorqma. Qurtqa Totayğa barayıq, bizge masal aytır, diñlermiz. Pek aru masallar bar. Hızmetçi meni sürekley, bazan şübelendigim zamanlar meni elleri üstüne köterip alıp kete edi. Kurtkanıñ evine er ne vaqıt kirersem, is ettigim titreme ve qorqunı kene duydım. Kene ruhumda azim buzluqlarnıñ tonduğını is etem. Kurtka totay bizni bekley emiş, memnüniyetle qabul etti. Men onıñ yüzüne baqmağa qorqardım. Beyaz, qırmızı qarışıq saçları belki beş sene taraq körmegen, dağınıq, buyur-buyur köpürgen turar edi. Tişleri bitken, çeresinden ziyade mezar taşlarına beñzey edi. Beyaz, dönük közleriniñ terenliginde buzlarnıñ, furtunalarnıñ qaynaşqanı körüne. Közleriniñ kenarlarında birikken quruğan közyaşları, çılpıqları ihtiyar çeresiniñ çirkinligini yekünley edi. Noman Çelebicihan, Şiirler. Yolcu ğarip. Ay, bunarın sil yüzüñden, menden ışıq qısqanma. Men bir ğarip yolcu edim, qaldım qara dağlarda. Yol şaşırdım, kün aşırdım, saña baqıp ağlar da ah çekemen, aç yüzüñni, meni yaman köz sanma. Aç yüzüñni, saç nuruñni, Uçurımlar, qayalar ışıq alsın, Aydınlansın, kölgeleri silinsin. Topraq, toqman qardaş isen, Köksündeki kök taşlar, Granitler qara yerge Ayna bolıp körünsin. Yüregime sırdaş isen, Közümdeki şu yaşlar, Çeçeklerge tökecegin Oçıqlarğa qarşsın. Tañ yıldızı doğar iken, elbet meni o bekler, Saç nuruñnı, yolcu ğarip asretine qavuşsın. Köbelek Bir köbelek uça-qoña bağçalarda kezerdi. Erilğanlar, qartzambaqlar bu melikten bezerdi. Bezmey onıñ altın ipek qanatları, tüyleri salte öper, oqşar edi, tülpanları, gülleri. Bir mektepli qızçıq kördi, buna içten tutaştı, Seni, seni tutayım, dep, fesi elde köp qoştı. Quvaladı, yetalmadı, attı fesi, uramadı, köbelegi tutamadı, bir daa soñ köramadı. Çünki o bir yaş ğoncege öpe-öpe yapışaraq, yapraqların kölgesinde körünmeden gizlenmişti. Ay gidi tatar yaşları. Ay gidi tatar yaşları oğqumaylar. Erenlerge eş bolıp yol humaylar. Başta aqıl bar eken, közde qaruv, körmey, bilmey yürmekten utanmaylar. Ay gidi tatar yaşları oqumaylar. Oqusalar, kimseden kem qalmaylar. İstanbulda, Parijde bürünci bola, yaponlar da olarğa yettalmaylar. Ay gidi tatar yaşları, yoq başları, Törelernen törde ösken yolbaşları, Yolbaşları bolmağanda horluq körip, Qayda barsa, tökeler köz yaşları. Savlıq manqal tatarlıq Savlıq manqal tatarlıq Men ketem cenkke Atımın başı aylandı Ahiret betke Seniñ içün yaşadım, sensiz ölsem, Bilmem, nasıl kirermen boş cennetke. Avdarılğan altavlar, tamular taşqan, Bu işlerge biz tuvul melekler şaşqan. Hırpalanğan menlikler, horlanğan qızlar Balasın taşlap anaeler çöllerge qaçqan. Artıma baqsam, ah umur, aldımda ölüm. Köp uzamaz belliymen qaranğı yolum. Harsambadan qafretmey, kölgeden ürkmey Soñ nefeste tatar dep uzanır qolum. Bastırıq. Dört taş divar, eñ töpede bir kiçkene pencere. İçke demir çabaqlardan ışıq tuvul dert kirer. Er köşede dım kölgeler, yeşil küfler köpüre, yataq tahta, yemek fena, yerden suvuq üfüre. Hızmetçi de er kün bunı suvullap-suvullap sipire, kimerde bir anaynı da sögip sala köz köre. Aqşamlar bu qara üyge qara perdeler kere, yañğızlıqlar, yañğız canğa canlı tüşler köstere. Ğarip yürek çapalana, töñler, tükler ürpere, Tozmay göñül havalanıp alçala bom-boş yere. Nevbetçiler gece-kündüz qarap cürip teşkere, Qapıdaki avur kiltni er saat dört-beş kere. Bu kölgeli, qardan suvuq kiltli qara mezarğa yamanlardan pek fazla yahşı insan kop kire. Kirgenden soñ işler belli. Tura-tura ya cüre, ya da aqsız azaplarğa dayanalmay delire. Sarı tülpan. İlkbaarnı müjdelegen sarı tülpan, bari böyle solmasaydıñ iç bir zaman. Güzel yosma, ğonceñ ile endamıñnı er kün sever, öper edim sayğılarman. Göñlümizni hoşlandırdıñ, sarı tülpan. Men de seni elden, yelden qısqanaman, Uzaqlardan, kökten, yerden çoq süyemen, Küneşlerniñ, yıldızlarnıñ közü yaman. Sarı tülpan, bağçamıznı şeñlendirdiñ, Pek az zaman qırıq göñlüm eglendirdiñ. Yarın sen de qırılacaq, öleceksin, Ölecekseń bu cihanğa niçün keldiñ? Ant etkenmen. Ant etkenmen tatarlarıñ yarasını sarmağa. Nasıl bolsun bu zavallı qardaşlarım çürüsin, onlar içün ökünmesem, qayğumasam, yaşasam, yüregimde qara qanlar qaynamasın, qurusın. Ant etkenmen şu qaranğı yurtqa şable serpmege. Nasıl bolsun eki qardaş bir-birini körmesin. Bunı körip buvsanmasam, muğaymasam, yanmasam, közlerimden aqqan yaşlar derya-deñiz qan bolsa. Ant etkenmen, söz bergenmen bilmek içün ölmege, bilip-körip milletimniñ közyaşını silmege. Bilmey, körmey biñ yaşasam, Qurultaylı han bolsam, Kene bir kün mezarcılar Kelir meni kömmege. Oquğan şiirler, Yunus Qandımnıñ Küreş meydanını ot basmaz degen kitabından alıp oqudım. Diqqatınız içün çoq sağ oluñız.